Ok Yesu Buterevu omureebi wa Kiara Media News Centre, webare kuba nogira omumaisho notuforowinga omukutu gwaitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ekyokuba nokora nikyo ekyamaani www.kiaramedianewscentre.wordpress ekyokuba nokora nikyo ekyamaani ijuka ngu ni Rama Ug kandi orunaku rw'erizooba turi hanuya ahari Mbarara University niho turi niho twashutama twine omukuru w'amaani beitu kandi otakayoba ngu twine aba Kupex, Kupex nibagamba nti nibaguza ebintu by'omutaano aha kikwatagaine na za camera ez'amaani otakakwata kumara kureka ngu noza kuza Kampala. Aha kandi kupex eri waaha omuri Mbaara Awara High Street nokuba noreeba wahika aha zebra crossing aho nokuba noreeba ekyapa kiriho kupex kwata omuhanda oze okwo omunda oreke ngu obaase kuba nofuna camera eyomutaano kandi camera eboneire ijuka nibapurintinga ebishushani noyenda kwesimba nibapurintinga ebishushani nyamwingi kandi bakwiniire noyenda kukora omukoro mbwenu wakwenda kutandikaho business about Photography and Videography Reka ngu basikore nogire omu maisho nokureka nokora kinu bekwataho Reka twakire omugisha mukuru ogu amanze yatwakoraho then tutandikire aho tugyende omu maisho kwonka kandi obe nomanya ngu eki nabaasa kuba ninkuretera nikiba kiri kirungi munonga Mukama wangye ogiregye Ndaire gye oraire ota Amagara tigaine nshonga Nyoko oraba nonyirira Nikirungi ekyo yebare Yako oraba okukureeba tugyende omu maisho Abakundeba muraire muta? amaziina ni Abel Mpamize Kamario, ndi student ahari Mbarara University Students Association, sorry, ndi student ahari Mbarara University kandi ndi president wa association emwe nibagyeta Kazo Kiruhura Mbarara University Students Association, ne combininga abaana abarikuruga Kiruhura na Kazo abarikushomera aha, kwonka nitwakira buri omwe weena orikuruga omu mwanya gwo naza wera owisha so association yaitu erimu abantu baingi and it is a known association with a constitution yebare. Association egi nimubesingire ahari ki?
Nitubesingire aha bintu bingi, association egi nyowe kuza kwija aha masiti nkashanga ekyamaani ekyekukora nokukwatanisa in case twagira ngu hagira ekyabaho nka omwana ayine nka function nituba tumuriho, omwana yafeerwa nituba tumuriho kare nokumanyana munonga. Kwonka ahi tugiiriireho nainga ahi ngiiriireho nka purezidenti wa asosiyeshoni, nitwenda kugira hagire ebi twataho ebiraareete asosiyeshoni yaitu yaamanywa. Tubaire twineho ekyapa nikyo kirikworeka ekyo kwonka minisitule ya environment etugizire ngu ebyapa bibaire bingi within must so mbwenu bariyo nibabihyaho. So mbwenu hati nk'egi entebe ei tushutamiho twiine kwenda kudoneetinga like three seats. Then zikaba donated by Kimusa kugira ngu naitwe tumanyirwe ahari ekyo n'ebindi.
Okay nindeeba ngu puraani egyo neeba eri nungi kugira ngu babaase kubateekaho ezo entebe ezo n'ahabw'okugira ngu obundi ekyapa babaasa kuba nibakibazibira but omwana ari oku ari naakutandika kampasi kugira ngu naaza kuza nka ari Mbarara University nimubaasa kumuhikiza kuza omu guruupu yaanyu egyo? Yes nitumwikiriza N'obu akuba naaruga ahandi. Nikyo naaba naakugambiire. Abaana abakuruga Kiruhura na Kazo abari omu association yaitu, twine nk'abaana igana makumi ashatu, kwonka total namba y'abaana abari omuri Kyomusa n'abaana two hundred eighty, n'abaana abiri kinaana. So ekikworeka egyo namba endiijo erikweyongyerayo, n'ey'abaana abakuruga aheeru. So nitubaakira.
Sometime harimu abaana abarikuba nibaija aha campus bakiri basya osanga bafunamu obuzibu obu baratandikire kandi nibakira kuba nibagamba nti ah life ya campus abaana niba nimwepanka obundi nk'omwana yaaba ari musya yaija nayenda kukora nk'oku yaaza kwebuuzaho kumanya embeera nk'oku eri osanga atabaasa kuba nayambibwa. Association yaanyu egyo tugire ngu ogwo mwooga mugwinemu nainga na nimwe nimugumizamu na n'egi embeera ei turikuba nituhurira nkaitwe abarikuba bari aheeru? Ha, ekyo tinkukimanya, kwonka itwe ku twizire baatwakiira, kandi hariho eki bakweta orientation. Eh, n'obu erikuba etari association yaitu yoona, kwonka as a must at large, nu- nitu- nitukora eki bakweta orientation. Niba orientinga abaana, eh, baba welcominga, mm babagambira ngu eki kiri muno ekya butoosha, nk'oku abantu batuura nibashoma butoosha. So mbwenu kugira ngu nitwepanka, kugira ngu turi nk'omu second year ninga third year, mm. Ekyo n'ekishuba nitubaakiira, nambwenu abaana abaingi twabaakiire so far ogu omwaka batandikire egi semester titukiherize kwezi kwonka twine abaana makumi ataano abaagiire omu association so nitubaakiira gye.
Tugambire omu dakiika nka ibiri ishatu aho, mwetebekanise muta nkaimwe aha group yaanyu egyo? Okwetebeekanisa, maybe noomanyisa aha event ei twineho? ninga as association anyway as association okwetebekanisa nitukwatanisa it is a registered association kimusa ekyakabiri eine constitution eine ebiragiro ebyekugyenderaho kandi nemanya nemanya so okutwetebekaniise orwa aha Sunday ebiro ikumi na bina saaha munana twineho event aha business faculty town campus Abagyenyi twabetsire kandi abitugambiire ninga bakuru b'omukoro bakonfamingire omuri abo omugyenyi mukuru naza kuba ari Honarebo vice chairperson wa PLU Michael Toyota then twineho MP Nyabushozi Wilson Kajwengye then twineho flag bearer wa nrm ow'omukazi Rwarugakazo More ka mukama then twineho the political surgeon Paul Abaho, manager radio five, then twine Ordinand Kayombya, then twineho election officer south west region Mister Baine Robert.
Turi omu kuza kuhendera manza otugambiremu kakye campus life yaayo eri eta? Nimuraba omu mbeera ki? Obwire obwingi, nakusinga munonga itwe abakuba bari omu byaro kandi abakwegomba kuza aha kampasi ninga shi tutakahikire aha kampasi, ku tukuba nitureeba ninga shi omwana akaba akuruga yataata yaagira ati ninza aha kampasi nyowe ndi omu kampasa, oshanga ari aha level y'ahaiguru. Omu dakiika nk'ibiri tugambiremu challenges ezi orikusangamu ninga shi akarungi akari aha kampasi kugira ngu na n'omwe naaza kujoininga abaase kuba naahurira message yaawe.
Yebare munonga, ekyo n'ekibuuzo kirungi. Kwonka eki nkwenda kukugambira, aha kampasi ku okugaruka nk'omu byaro, abantu nibaba nibaba nibaba nibakutiina kwonka nooba otakwepanga. Hati eki nkwenda kugambira, kampasi ekirungi kya kampasi, waashoma aha kampasi, yes noobaasa kuburanchingira aha siniya four nainga siniya six oze omu bindi kwonka haine chances ez'okuba noomisinga. For example hati nka Uganda ya hati ei turimu, wootaherize siniya six, tokukorofayinga kuba MP. Which means with time, waaba otaine degree, you to qualifying kuba MP so mbwenu ni I encourage buri omwe omwana ori okwo kugira ngu yatunga opportunity y'okwija aha campus ayije ashome ahabw'okuba ahu okweyongyera kushoma niho okweyongyera kutunga opportunities z'amaani then life at campus campus ya life very cool kurugiirire oku wayetwaza. Waayekwata gye, kampasi neekworobera. Waayekwata kubi okenda ngu oze omu micwe mibi, onywe amaarwa, oze omu bushambani, kampasi neekugumira. You end up consuming noohindura oriire tuition then kampasi neekugumira. So kampasi, kampasi ekigumire munonga. ni cost of living kandi cost of living we oyine orikuba naku sponsoringa ningwa owu orikuba no dependingiraho tekukugumira bwanyima yokukwetwaza gye okamanya ngu ori omu campus of course aha campus ahu bakugira ngu nitwereega a titukwereega kwihaho egyo egyo ni level egyo ni level tikugira ngu nitwereega kwonka wahika aha campus noba okuzire tinkutekateeka ngu aha campus hariho omwana.
Ajuka kandi twine omukuru Abel kandi ori president wekibiina kiyabaasa kuba nagira omu eisomero kwonka akaba kinagamba turugire ahari ekyo kakye nomanya nti kyakuba nikunda akantu ka politics noteekateeka kuba MP wowanyima in future?
Of course ninkiteekateekaho Ruhanga yakimpaire ninkiteekateekaho coz entandikiro neegi mbwenu naheza kureeba ngu strategies zabaho ahu I can't I fail. Ningyezaho amagyezi gangye goona agu nkutaho ahabw'okuba anyway tinkukunda munonga politics onsaasire kukigamba ntyo coz politics obumwe no abaingi nibabaasa kuteekateeka ngu haine eki oriyo norondamu kwonka waaba oine ebigyendererwa nainga waaba oine omuhanda murungi gw'okugira ngu ogire eki waakorera abantu baawe b'ekicweka kyaawe mazima oshemereire kurugayo okagyezaho okataho agaawe then Ruhanga yaaba ari omurinzi okarabaho. Besigye okuheereza abeegi ba kampasi sometimes ba politician nibakira kuba nibagyezaho kureka nibabakozesa kugira ngu reka tukorese abaana ba kampasi bakore strike reka tukorese abaana ba kampasi bakore omuri eki nakutsya mbwenu kutaturi omuri obwa politics abeegi nibaheereza butumwa ki aha nshonga egi then tukuhendera? Abeegi Obutumwa obu nakubaasa kubuheereza n'obu, nyowe oti nkanye ninyegambaho nkanye coz am a student so ninyemanya. Nyowe oti nka MP takubaasa ku encouraginga ninga kugira ngu nkore strike aa, hati waaheza kureeba nibaku forcinga kukora ekibi kandi nikiba niki benefitinga orya, iwe niiwe orikuba nosharwa. So nyowe bangira ngu nkore ekintu kirungi of course naanye ba politicians bariho abakungambira kwonka. nibangambira ngu nkore ebirungi tibakangambira ngu nkore strike ngu nagumizamu nakora strike coz the strike benefits the MP or any other person then iwe oba affected so nyowe encouragement ninga ekingambira abaana abampuriire nokubagira ngu bakuta omukikorwa ekibi okirekye kyaba kiri ekirungi ogumizemu nakyo mm.
Tituza kurengaho aha, ijuka kandi aba drama ug biteho otakayebwa kuba nogira omu maiso nokora noza omu kupex okafuna kandi ebintu byomutano ah, kandi ijuka ngu nkoku yatugambira wagira nti norwa kangahe? Aha Sunday omukoro oguriho aha Sunday nigutandika shaha munana mbara university eh, Mbarara University of Science and Technology, Town Campus, Business Faculty, PLT Building, ebiro ikumi na bina aha Sunday shaa munana. Of course ekyokurya kiriho na drinks. Saa munaana otakayebwa kuba nokwata omwana noizaanu kandi orunaku rwa Sande orekyo ngu asukwa nogira omumaiso nokuba nokwasaganya kandi embera nakusinga munonga nikiba kiri kirungi nkoku yatugambye nituba kuba twine kandi omukuru Toyota noba wafuna chance yokureka ngu niwasa kuba notekayo kandi ansonga zitari zimwe na zimwe waba oyine ekintu ekirikukusaasa nobasa kuba nokigambira ogwe osange kandi kyaza owa His Excellency President Yoweri Museveni otakarugaho nasigara ndi